yn gwneud cerdd, yn trio perswadio nhw i ganu a gwrando ar um, cerddoriaeth a hefyd i gyfansoddi. Um, a hefyd yn, yn yr ysgol ma, yn, yn Sbytel, dwi'n gwneud lot gyda'r gyda ryrdd. Um, I ni'n cystadlu yr, yr, yr, yr party recorders, ni'n gwneud cerddant, a ni hefyd yn gwneud y can act hol. Siamai, Mr Palmer ydw i, uh, pennaeth yr ysgol Sbytel.

Going on the Eisteddfod stage has given me so much more confidence too, he is amazing. Yym dwi 'di bod yn yr ysgol 'ma yn Spital ers byti yym o dwy flynedd ar bymtheg siŵr o fod a pan cyrhaeddes i o'dd yr ysgol 'ma yn gneud yy lot gyda'r Urdd oedd Moral Palmer a Sandra Evans mo- mor dda gy- gyda lot o gefnogaeth gan yym Yym Arthur. Oedden nhw'n gwneud yym lot gyda'r Urdd so pan cyraeddes i yym un o'r pethe mwya oedd rhaid i mi wneud oedd paratoi yy y parti recorders. Yn y gorffennol o'n nhw wedi cyrraedd y llwyfan trwy'r amser ond o'n nhw wedi ffeili ennill so y munud cyraeddes i yy o'n i'n ffeili cyrraedd y llwyfan o gwbl ac o'n i'n sort of, wel, gobeithio falle byddwn ni'n yn gwneud yn well. Ond ar ôl hynny, a mae'n pum mlynedd ar ôl ni, wen i heb cael ein curo o gwbl, beth sy'n gyntaf, ond yn ystod un o'r blynydde yna oedd, oedd foot and mouth fel. So, uh, ar ôl hynny, wrth gwrs, oedd uh, um, party recorders ti ddewi yn, yn dod i'r brig, oedd, oedd nhw'n challenge mawr i ni. Um, yn mwy diweddar, i ni wedi bod yn gwneud um, Yym yr y can actol oedd Catrin wedi bod yn touch yn gofyn a fydde diddordeb o gwbl yn yy gwneud yr can actol yym a y y peth gyda'r can actol ych chi'n gallu cael hyd at byti 30 o bobl felly yym mae'n mae'n hyfryd i chi s- sdim rhaid i chi weud na wrth neb yym a ma' lot o hwyl a chi'n cael rhai sy'n moyn bod yn yy yn sêr ar y llwyfan i chi mo'u rhai eryll sy'n moyn cymryd rhan fel yy yn cefnogi fe dy- fel yn y cytgan. So mae hwnna wedi bod yn, yn ffantastig. A, a i ni wedi dod yn drydydd cwpl o weithiau, ond uh, eleni nawr, daethon ni'n yn ail, so y blwyddyn nesaf, pwy a wyr, oedd yn gret. So, um, ond yr ysgol ma, mae ni'n gwneud lot gyda'r urdd, ni hefyd yn gwneud cerdd dant, a un o'r pethau dwi'n benderfynol o wneud yw cael llwyfannu gyda'r cerdd dant. Uh, fi sy'n gosod y cerdd dant, a dwi ddim yn credu mod i'n dda iawn o gwbl. Yy a wi'n wi'n dysgu'r crefft, dwi'n mynd off ar cwrs penwythnos yn mis Medi bob blwyddyn i trio gwella'r crefft. So un blwyddyn nawr yy ry'n ni'n mynd i yym ca'l yn llwyfannu gobeitho. Dwi'n credu bod beth ni'n gneud yn yr ysgol ma' ma' ma' mae'n bwysig dros ben achos mae'n mae'n hybu'r iaith Cymra'g, mae'n rhoi siawns i lot o blant sydd yn ddi-Gymra'g, ma' rhan fwya o blant 'ma yn ddi-Gymra'g a ma' nhw'n gweld Cymra'g dim jyst fel iaith estron neu rhywbeth Ond fel rhywbeth sydd yn, sydd yn digwydd, ma' ma' nhw'n gallu mwynhau eu hunain, ma' nhw'n actio, yn enwedig gyda'r can acto, ma' nhw'n cael lot o hwyl ar hwnna, a ma' nhw'n gweld e'n cael i i i ddefnyddio yn naturiol. Ac wrth gwrs, nes ymlaen yn eu bywyde nhw, mae'n mynd i agor, mae'n mynd i agor yym y y drws at dwylliant Cymraeg. Ma' ma' mae shwt gymaint mwy na jyst iaith, mae'n mae'n dwylliant sydd yy yn ar glo nes bod yr yr allwedd 'da chi i'w agor e.